Менә. Ә хәзер тау башыннан инде тау башындагы кемнәр сата булыр? Табигатьне сата башладылар, ком ала башладылар. Шул комга бәрелсә, ком астыннан кайнар су килеп чыкса, ансы тагы да афәт. Ник берәүгә дә кирәкми, авыл советына, районга, үзебезгә. Карт кыралар, болар нәрсә эшли алалар? Ярый, минем азрак аягымда җире алар барда инвалид первый, второй группада. Ник авыл советы безнеңчә? Россия буенча, Татарстан буенча җенем, бер җирдә авыл советлары эшләми. Курыкмыйча әйтәм мин моңарга. Районнарны әйтәм, әле безнең авылда Аллага шөкер төзек. Кайсы бер җирләрдә печән иемнәре капка төбендә тора. Пожар чыгуы бар бит, берәү тәмәке тортса, исерек булса. Шуңа күрә менә ничек итеп эшләтергә кирәк, белмим инде. Кемгә әйтергә кирәк? Мин үз өстемнән төшердем, авылдашлар, вазыйфамны үтәдем. Район заказ бирсә, ал, министерство бүген үк башлый. Әле бит ул бер җылда гына эшләнми. Аны планга кертергә кирәк. Әле Путинга акчага чыгарга кирәк. Аның өчен ул җарлар бит ишелеп киләләр. Тагын канал булу. Мин кырга чаттым да җарның кырыена. Мин әйтәм, нәрсә дип ишеләсез дисәм, менә болай канал булып ишелеп бара икән. Ярмалы-ярмалы аның туфрагы, егерме метр җыл саен ишелә бара. Әле быел бармаган, барырга. Инде мин әйтәм, әллә тагын Шәйми юнап кайтып күрсәтим микән әллә дип. Миңнеханов өч көндә министрны алыштырды. Хат килеп, отчет килеп кергә, өч көннән ми- иске министрны алыштырды җаңасы. Ә җаңасы әйтте, апас заказ бирсәң эшлим, диде. Ваф- Һәлак булды, күпме кеше ревматизм алды. Җөй аркылы безнең җәяү җөри дилек. Көлүче станциясенә бит. Көлүче станциясенә җәяү салкын суда, бозда менә шуннан суда чыгып кайта дилек. Җөри дилек. Алланың рәхмәте булсын Миннехановка, бу барып җитте дә, Миннеханов премьер-министр юлларында, Миннеханов кына шушы Авыллар, авыл халыклар шушы тирә авыллар өчен җиргә күпер салдырды. Постоянный күпер. Постоянный күпер, тимер бетон күпер салдырды. Ул фәлән хәтле миллиардка төшкәндер. Ансына безгә караңгы, кирәкми дә. Ну шул күпер кемнең дә булса җавапчылыгында микән? Шуны сорау биргәнем бар районнарда да. Район да җавап бирми. Беркем дә җавап бирми. Шул күпер тагы ике җылдан Су уртасында кала, ике як җары ишелә. Менә Сәйдәр оста Ике жактан ишелә бара, күпер уртада кала. Тау авыл халкы җыр ялмый башлый.
Авыл Зия аҗагында Тагы туганнарыбыз Зия аҗагында бар. Минаханов үзе ачты лично шул күперне. Шушында мәктәпне ачты, күперне ачты. Авыл бетми фәлән яшәячәк дип зур иттереп мәктәп корытты. Алланың рәхмәте булсын ул премьер-министр чагында. Менә шул күперне кем дә булса җавап бирә микән анага? Күпер кирәк булмыйча, күпернең арҗагында безнең кода-кодагыйларыбыз бар, туганнарыбыз бар, балалар бар шунда, оныкларыбыз шунда үсә. Күперсез кая барыйк без анда? Тимер юлга шунда чыгабыз. Мин әйтәм дигәндә рәхмәт.
Менә барыбызның да йөрәге әрлегәнгә җыелдык. Әле менә шушы карчыклар кебек урын өстендә аларның күбесе.

Җир язмышы өчен кайгырасыз. Сезнең менә бу әйткән теләкләрегез правительствога, безнең хөкүмәткә рәхмәтләрегез һәм киңәшләрегез барып ирешер дип уйлыйбыз. Рәхмәт, кордылар бит аны, кордылар, корылмаган булса үпкәләмә син. Минеханов үзе килеп ачты аны. Үзе килеп ачты, үзе диде. Бер көндә шул күперсен, худут чүп чарын, ага торган чүп чарын күпер астындагын чистартсалар да анага бит